بەناوی خی گەورە مێرەبان لەم فێرکاریی ڤیددیوی ئۆتۆکاتدا دێن باسی ئەم وێنەیە دەکەین کە ئەم وێنەیە وێنەیەکە لە ئەندازیاری میکانیکدا دەخوێنرێت چ لە پەیمانگا چ لە زانکۆ ئێمە بۆ دروستکردنی هەر وێنەیەک سەرەتا پێویستە بزانین لە کوێ دەستکەین بە وێنەکەمان بۆ ئەوەی بە خێراترین کات تەواو ببین و چۆنیش وێنەکەمان دروست بکەین پێویست ناکە من بێم لێرۆ دەست پێ بکەم وێنەکەم تەواو بکەم هەمووی بکەم نەخێر من چەند فەرمانێکی گرنگمەیە لە ڤیددیوکاندا هەمووی باسم کردووە مرە ئۆفسێت ئەڕای زۆر زۆر گرنگن بۆ ئێمە بە تایبەتی مرە من ئەم وێنەیە دەتوانم بێم نیوەی دروستکەم ڕێک مرەریکەم بۆ ئەو بەرەوە بە زووترین کاتیش تەواو دەبم بۆ نموونە ئێستا دەست دەکەین بە وێنەکەمان ئەمە چەقەکەمانە لەم چەقەوە دەست پێ دەکەین ئێمە ئەو بازنەیەمان ڕێدێسەکەی پەنجا یە کەواتە تیرەکەی چەنە سەد من دوو هێڵ دەکەم سەد و پەنجا بە سەد و پەنجا باش هاوڕێیان سەد و پەنجا بە سەد و پەنجا بۆ ئەوەی نەختێک گەورەتر بێت ئێڵ سەد و پەنجا بە سەد و پەنجا ببورن ئەوە پەنجایە سەتی بۆ زیاد دەکەین ئەم ئەم لاینەشمان مووەکەم لە کوێەوە لە سنتەرەوە بۆ سنتەر ئێستا دەست دەکەین بە وێنەکەمان بە ئەم لاینە ڕەنگی بگۆڕم دەست دەکەین بە وێنەکە یەکەم جەرە و بازنێ دروست دەکەین بە ڕێدیسی پ سی ئینتەر پەنجا، وەکو وتم هاوڕێیان، لەوەچێ من لێرو دەست پێەکەم تۆ بێیت لەملاوە دەست پێ بکەیت هیچ فەرقێکی نیە گرنگ ئەوەیە بگەیتە ئەنجامی ئەو وێنەیە بە خێراترین کات دروستی بکەیت دێم من ئیشم بەم بەشانە نییە یان لەخوا دەستەکەم لەسەر تەنها ئیشم بۆ بەشەیە چکە من دەمەوێت ئەو نیوەیە دروست بکەم میرەری بکەم بۆ خوارەوە دێم لێرەدا ئەو دایمەشنە ئەوە دروست دەکەم ئەو دایمەشتم لەسەرەوە نیە دێم لە خوارەوەی دەگرم دوانزەیە ئێڵ دوانزە ئینتەر دێمە خوارەوە بۆ ئەوەی ئەو بازنێش دروست بکەم چی دەکەم دێم ڕێدێسی ئەو بازنێم چەنە دەیە کەواتە تیرەکەی چەنە بیست بیست دێمە خوارەوە دوانزەش دێمەوە بۆ ئەملا و پاشان ئەم بازنەیەم چەنە ئەم بازنەیە بە هەمان شێواز ئەویش ئاڕەکەی داوە لێرەدا بە زووتێتی ئاڕ کەواتە بە هەمان شێوازی ئەو ئاڕەیە کەواتە دەیە کەواتە من لاینەکەم بە تیرەی بیست دێمە خوارەوە ببورن هاوڕێن لێرەدا ئەوە ئەو وێنەیە لێرەوە دروست بووە موڤیەکەم بۆ سەر هێڵەکەم دێم وتمان چەند دێنە خوارەوە بیست دێنە خوارەوە ئەویش چەند دەڕێن ئەو لاوە چل و پێنج یونیت، چل و پێنج یونیت حە تاوەکو ئێرە، کەواتە سەنتەری ئەو بازنەیەش چل و پێنج یونیتە. ئە، چل و پێنج یونیت دوورەکەوێن و ئێستا ئەمە دێین چل و پێنج دەکەین. ئێستا دێم دەست دەکەم بە دروستکردنی بازنەکانم. لێرەشدا ئەو با لێرەشدا ئەو چل و پێنجە بڕۆم بۆ بازنەکەم.

ئەوە ئەو بەشەمە ئێستا دێم ئەو بازنێ دروست دەکەم ئەو هێڵە چل پێنجان دروست ناکەم ئەو بازنێ دروست دەکەم دەتوانین هێڵ چل پێنجکان دروست کەیش کەشەیەکی تیانە بەڵام ئەو بازنێ دروست دەکەین بۆ ئەوەی بە جوانی بگەیتە ئەنجامی وێنەکە دێمە سەر سێرکل دووبارە ئارەکەی چەنە سیە ئارەکەی سیە ئینتەر ئەو وێن هێڵم نەخت درێژتر دەکەمەوە بۆ فەرمانی تریمەکان بۆ ئەوی تریمەکان بە باشی ئەنجام بدەم دێم ئەو بازنەی تریمەکەم ئیشم بەوە نییە تەواو دێم ئەلێرەدا هێڵێکی 45 دەکێشم دێم هێڵە 45ەکەم چۆن دەکێشم من ئەگە بێت و لێرەیە ئەو هەڵبژێرم باجاری لاینەکەم هەڵبژێرم کلیکێک دەکەم دێم دەڵێم ئەلێرەیە هێڵی 45 بۆ هەڵبژێر بە گۆشە 45 گۆشە چل و پێنج ئەڵێ لە کوێوە هاوڕێیان دیقەتی بدەنێ ئەڵێ ئەلێرەوە چل و پێنجە کەواتە با ئیسکەی پێ بکەم کەواتە ئەلێرەوە چل و پێنجە من هێڵێک دەکەم بە گۆشە هەشتا حسێبی گۆشە هەشتای بۆ دەکەم کەواتە من ئەگەر ئەوەم گۆشە هەشتا بێت ئەوە هەشتا پلە بێت ئەی ئەگەر بێم ببرن سە هەشتا ئەگەر سە هەشتا ناقسی چل پێنج بکەن چەند دەرچێ سە سی و پێنج کەواتە ئێستا من دێم وێنەکەم دەکەم لێرەدا چل و پێنجەکە هەڵدەبژێرم ئەو چل پێنج کەواتە من ئەبێ لێرەدا چەند هەڵبژێرم سەد سی و پێنج کە نووسی سەد سی و پێنج کەواتە بگرن دەبێت ئەو گڵۆپە داگیرسێ شین بێت ئەوە ئێستا سەد و سی و پێنج کەواتە ئەوە من ئەوە گۆشە چل و پێنج مە دێم ئەو لاینە و ئەو بازنەیە تریم دەکەم ئێستا دێم ئەو وێنەیە هەر هەمووی مێرەرەکەم بۆ ئەم بەرەوە دەتوانم هاوڕیان سێکەن بە کلیکی شین ئەوەی لە بکەوێتە ناو ئەو مڕە بەعشینەوە باسیشم کردووە لە ویددیوکەیە ئەوەی بکەێتە ناو مڕە بەعشینەوە بەس ئەوە تهدید دەبێت ئێستا سەیکە بەس ئەوانە کەوتوێتە ناو مڕەبعە شینەکەوە تەواو لای کێشە شینەکە کەواتە من بەس ئەوانم بۆ تهدید دەکا ئەگەر بمەوێ هەمووی تهدید کەم سەوزەکە بێنم حەش ئەو سەوزە بەری هەر شتێک کەوت تهدیدی دەکا باشە بەڵام ئەگەر بمەوێ بە شین هەمووی تهدید کەم دەبێ هەمووی بکەوێتە ناو ئەو مرەبعە شینەوە ئێستا ئەو هێڵەی ستونیەکە تهدید ناکا ببینن کەواتە من ئێستا ئەو وێنێ بمێ بە زووترین کە تهدیدی بکەم بۆ ئەوەی میرەری کەم بۆ ئەم بەرەوە چی دەکەم بە ئەو لە کێشە شینە بە کلیک دەست لەسەر کلیکەکە لا ئەبیت تهدیدی دەکەیت کلیکێکی تر دەکەیتەوە دێ میرەر هەڵدەبژێرم میرەرەکە لە کوێوە بۆ کوێ لەوێەوە بۆ ئەوێ نۆ ئەو هێڵێشم دەسڕمەوە بۆ ئەکیدبوون لە گۆشە 45ەکەمان دێم گۆشەی چل گۆشەکەم هەڵدەبژێرم ئەوەش گۆشە چل پێنج هیوادارم سوود لەو فەرمانانە وەربگرن تاوەکو بە زووترین کات بگەنە ئەنجامێک بۆ ئەوەی وێنەکە بە خێرای دروست بکەیت بە تایبەتی مێرەر